MS collection thlir tu leh ngai thla tu te chi bawi tha ber kan buk leh chu tun tum ah hian hei thil dang dai deuh lunglei street food han belh chian na leh han tlawh na kan nei dawn ang a helai veng lai mizo fat dawr kawt ah hian Street food tiin hei eitur thianghlim tak tak leh thar lam tak tak te chhawp chhuah in zawrh mek a ni a, hei hi mi tam tak hian kan chhawr tangkai viau in ka hria a, zana mi nula leh tlangval emaw chhungkua ang te pawh in ni sela thil han ei khawm te leh eng eng emaw han lam khawm nan pawh hian thil thar lam tak tak te he lai hmunah hian chhawp chhuah a ni a. Tin a bik takin khual khua atanga zin vaivak te, Aizawl lam atangtein chawhnu lamah te lo chhuakin helai hmun hi zan dar sawmhnu lamah te thlen a ni thin a. Chutiangah chuan coffee te, thingpui leh chhang chi hrang hrang te leh arsa te, lui lam sa te kan duh lai chi hrang hrang thlan tur tharlam diaiin han kang lum leh nghal vek mai chung te chu, eitur hi lai hmunah hian chhawp chhuah a ni a, hei hi hmasawnna chi khat leh thil intihhmuh chi tak niin kan hria a, zinah hian keini MS Collection te pawh hian an hruaitute kan han bia an ni pawhin inhawng zau takin cover sak turin hun min an siam sak thei a, tura kan hmuh ang hian hei tunah pawh hian zandar kua vel a lo ri chho ta a. Lai hmunah hian hei nula leh tlangval, nu leh pa, an fate nen lirthei tein an lo kal a ti hian an dawr a, an ei mawlh mawlh bawk a. Tiang hi hmasawnna leh changkahna chi khat a ni a. A zenah hian bihchian kan tum anga eng ang te nge an zawrh a, eng ai tem tem te nge an neih tih te enchianna kan nei anga an hotute pawh biang biakna neih kan tum dawn nia i han bel chiang dawn chhin teh ang. A hmasa ber atang hian bel chiang chhin dawn ta ila hei lai hmunah hian hei ei kan sawi ta ang khanin eitur thianghlim tak tak mai thar lam diaiin la lum vet vetin an chhawp a hei ni pawh hian hei tunah hian arsa te leh pakora kan tih zo chawp kan han tih ang te. leh arsa kaw chhung te a thin hlang bik te leh vawk sa te pawh a tel a ni maw saw size kan han tih lampang te a ni a tin eng nge a ni coffee thingpung pangai dawi kan han tih ang te. An chhawp chhuak a kan sawi ta ang khan hei hi sum dawmna mai piah lamah hian kan lo thlir danah chuan zin vai vak helai lunglei pal tlangtu te zan tlaiah riltram tak takin dawr pangngai te a in hawng tawh lo va, chutiangah chuan hotel te pawh a in hawng tawh lo va, helai hmunah hian changtlung tak hian hei lunglei veng lai hmunah hian. buat se chhawp chhuah sak kan ni tih hi hria ila, a chhungkuang zawng te leh a pawl ang leh thian zaho te pawhin zan tlaiah te, a kohhran tha lai ang zawng te pawhin hla te kan han zir a, chung tiang velah te pawh chuan zan tlai tawh kan han tih tawh hnuah pawh hian tian ei tur thar lam diai mai, lum vat vat hian helai hmunah hian lei thei in an lo chhawp chhuak a, hei hi a ropui kan ti a, sumdawnna. Ang ringawt pawh ngai lovin tiang hian mipui rawngbawla chi khat a ni tih hi a chiang hlein kan hria a. Fak an phu niin ka hria, khawchhe hnuaiah leh khawvawt karah pawh ni se, theihtawpin ti hian mipuite in kan mamawh leh kan duh te hriain ti hian min chawp chu a sak a ni tih hi hre taila tha awm e. A piahah hian fangkual zel hrim hrim taila an aitem neih hi a inang lutuk. vek hran lem lova eng nge ani amarawh chu an thil nei ang ang te hi an chawp chhuah sak zel ila hei mipui te pawh hian tihian an dawr mawlh mawlh a tunah pawh hian dar kua a pel tawh a ah tihian naupang te te te nen ah naupang te te te an nu leh pa ten rawn kalh chhuah puiin tihian an duh zawng an thlang dawn a.

Tui deuh nei lo aw. Hei kan sawi te ang khanin zan tlaiah te helaiah hian hei ani hi a item neih hi a dang deuh hlek a helai mi te hi octopus kan han tih te anih hi ti hian thar lam tak tak in ei tur te hi an lo chhawp a seafood kan han tih bik lui lam sa te ti hian arsa bik ah pawh hian a bawk. te leh eng emaw hrang hrang ah kan duh laia kaw chhung te leh ah eng nge ni thil chi hrang hrang kha ih pakora kan han tih te leh zo chawp kan han tih ang te leh chuti ang vel chu a ni. Helai hi ka pi hei hi khawngaihin eng nge ni a man ka lo zawt teng che ih pakhat hi example nge. A khawiah kha.
Hemi.
Octopus kan tih bik hi. Za te, za chawm nga te ni kha. Hemi in an thil tlar deuh a heng zat nge? Za man. Heng ho chu peace in a kal ve thung anga ti raw? Aw, a nih tak chu. Ar bawp kan han tih te. Soup te pawh a awm a ti hian. Aw e, khai, khai, khai. Helai hmun hi ahh a thar lam a ni ti hian an kang chawpa kan hmuh lai ngei hian an thlak a. a ti hian kan duh dan chinin kan kan chawp tir a, rei miah lovin amah hi lo hminsa deuh a ni bawk nen tih khan an ti a, helai hian ani pawh hian hei octopus kan han tih te leh helaiah pakoura te hmarcha te leh chi te eng eng emaw chhawpin ti hian a helai hmunah hian chawlhna hmun a zau a, a piah lawkah te leh sir velah hianin a awm a, chhungkua. emaw pawl ho emaw eng nge a ni te pawh hian hla zirah te zana hna tlang kan han nei nikhua te pawh hian han lam mai thei hian khawpui dang zawk te leh state dang zawk tena an lo tih thin aw awm kan lo tih thin leh TV leh social media kan lo hriat ringawt kha kan lei tlangpui khawpuiah hian ti hian hei chhawp chhuah a ni mek a hei hi. sumdawnna ringawt ni lovin hmasawnna chi khat a ni a. Kan sawi te ang khan kan thupui deuh berah chuan zin vaivak rilṭam tak tak te, helai lunglei khawpui rawn thleng Aizawl ṭangin dar hneh dar thuma an rawn chhuak a, helai hmunah sawm pakhat hnu lamah te an lo thleng a, rilṭam takin an lo thleng helaiah thar lam diaiin an lo thleng a ti hian hei kan hmuh ang hian nula leh tlangval, nu leh pa, naupang te te te hruaiin ti hianin, an lo kal khawm a, an han dawr a, hmunah hian an eichilh bawk a ti hian a neihna te hi Ningnawi te hi bawlhhlawh te hi theh thang mai mai lovin bawlhhlawh bawmah felfai takin an dah tha a tiang hianin hei hi hmasawnna changkana chi khat a ni. Saw lamah te sawnin han kan hmu thei em aw, khulaiah khuan Apex Bank a awm a. Helai atanga inthumna ang velah te khuan khu khu lai thleng khuanin helai hmunah hian an han indawr fel a, tichuanin khu laiah khuan a then chuanin midang dawr tur te khianin tikhanin an nghak a, eng nge ni khu lai hmunah te khuan an zu aiin chutiang chuan an zu chawl hahdam a tiang chuanin hun an hmang a ni. Helaiah hian. An hotute kan kawm hmain kan thiannu hi nihi kan hmelhriat sa deuh ania zawhna kan zawt lawk anga enge ani thiannu zeina in hral tha tawh em? Aww
ri lai tak chuan ka inhral deuh em zanin chu. Aww engtik atangi helai hmun a inthut tawh? Helai hmun tak hi chu. Sang hnih sawm pakua lockdown hma khan. Aww aww aww ani tak chu aah mipui khua te khan chhe deuh thin a tunah chuan khua an tha te chuan mipui hi chu a tlangpui hian kan chhuak thain helai hmun hi kan rawn bawr viau niin ka hria a dik e. Aww dik e. Aww e.
Tha deuhin hlawk takin lo that zel dawn nia aww. Awle. Hei, an inhralh mawlh mawlh a, han biang biakna leh eng emaw kha kan nei tam lo vang a, mah rawh chu ti hian kan han chawl ang a, an hotute hian inkawmna hun min siam chak thei dawn niin kan hria a, chumi hun chu kan thlir zel dawn nia. Khami kan han cover na chak lampangah khanin kan chho a, helai bik hi seafood bik, lui lam sa bik ti teh ang, hnam dang tawng lo deuhin lui lam sa bik zawrhna hmun a ni a, helai hmunah hian a neitu pa a awm a, hre pa khawngawihin aww in hra tha tawh em? Aww a pangngai ni ve mai a.
Aww enge a ni, mipui te hian. Enge a ni? Kan hlut tih ni hriam helai he street food vel hi? Umm, an hlut tan tawh khawp mai. Aw.
An hlut chho telh telh in ka hria. Aw. I, enge a ni? A man zat vel ah te kha mipui lo thlir tu ten a an hriatthiam neih dan tur ah khan in min han kawh hmul a, an hming te kha sawi vek pawh a har mai thei ta a, enge a ni? Mizo hian a hming hi kan neih chiah loh vangin mahra chu lui lam sa atanga siam vek a ni tih kha chu kan han hre mai a, tichuanin han kawk ta la eh hemi hi chutiang zat chuti velah kha eh zawh ngai loh khan an sawi deuh par par la khawngaih ni hun awl lai khan an chuh lawk teh ang. Hemi hemi plate hnih hi sawm thum a ni ta maw, piece cut a bak hi chu sawm hnih vek a nia, chuan hei hi kaikuanga sa atanga siam a nia, hei hi chak ai sa atanga siam a nia, hei pawh hi nia hei octopus sa atanga siam. A nia. A man zat a ka sawi nghal zel eikaw rual khan in. Eh heng hi sawmhnih piece khat. Piece khat sawmthum maw?
Aw hemi hemi kaikuang leh chak ai atanga siam hi chu sawmthum a bak hi chu sawmhnih vek a nia maw? Heng te pawh hi an nia. A hming hriat loh pawh hi ka ngah mai Thailand hawrap in a rawn kal a maw? Chhiar theih loh ang chi khan. Chuan hei pawh hi kaikuang atanga siam tho a ni ta. Chuan. Hei hi squid atanga siam a nia. Hei hi fish cake sangha atanga siam ti vel a ni. At bak hi chu ka hre vak bik lo, ka chhiar thiam lo maw? Aw, a awm lutuk thai tawng a ni a, eng nge ni, khawchhak tawng han ti ta ila ngin khatiang a nih avang khanin eng nge ni kan chhiar thiam lo te nia. Amaherawh chu a lem atang te leh a menu eng emaw vel atang khan chumi atanga siam a ni tih kha in hre thei hrim hrim ta a, a lo awm hle in ka hria. Helaiah hian hei hi. Kan tual chher kai kuang a ni em helai bik mi hi? Aw ni, tui tuipui atanga an lak ang che. Aw e, a hlu hle mai a, eng zat nge? A pahnih sawm nga ang in. Tichuan, han tih lum deuh ngai a ni maw, hmin sa te ni maw? I kan chuang sawk a, a hmel mawi nan maw? Aw aw aw. Chuan. Ahh min dawrtu te kha chu kan tih hmin that sak eh a ni ta chu. A ni le, helai hmunah hian eng eng tik atanga thu ngei ni? Ahh Sangni leh Sawmpakua khan kan thu tawh a maw? Mahse kan lakna ber ram khi lam ehh Burma ram a nih avang khian ram buai avang khan kan chawl ta vang vang a, ehh July thla vel atang khan ka ti tan leh a ziah deuh tawh a.
a nih leh a hlawk ve thawp em, chhun lamah hna dang te pawh a thawh theih mai thei bawk a, ka tiang kha eng nge ni chu marawh chu mipui te hi kan la tam lutuk lo va, kan hlawk lutuk te kha chu a ni thei lo vang a, a hralh awm teuh mah se lang khatiang vel ah khan eng nge zan lamah hun in hmang a nia, a zia ve khat em? Aw, Pathian zar ah a zia ve tho mai, tia va hlawk Chiam chu ni lo nain inpho man chu awm ve aw. Tha deuh a hun lo hmang a, lo in hralh a, hlawk taka hun hmang zel turin leh tluang taka hun hmang turin duhsakna kan hlan che aw. E ka lawm e, awle.

le hei tunah hian hei street food bulah kawtah khan zawlah khan kan la awm mek a. Hei ka bulah hian tlangval fel leh chhuanawm deuh mai a lo awm hlauh mai a ni hi hun tawi takin siam chak turin kan han ngen a, security a ni. Helai hmunah hian security in a lo awm a, kan hriat angin helai hmunah hian hei nuho te te te leh hmeichhe awm nem zawk thu zan tlai tak tak thleng a thu a nia vang hian helai hmunah hian a lo duty sak hlawm a, security rinawm takin hun a lo hmang a ni a, Tripa khawngaih i ni hming min hrilh thei maw? Ka hming hi Arlelmuan Kima, Kim Kima a ni.
Helai hmunah hian security hian engtik atanga, engtik atanga a awm ṭan ngei ni? Aaa, helai hmuna duty hi kum hmasa lampang atang khan ka duty ve a, chuan, aw, ni kum hmasa atang pawhin, aw, ni kum hmasa lampang kum, aaa, aw, kum laihawl vel atang khan ni chu, aw, aw. A hahthlak em? Aaa, hahthlak lo e. Aw. Enge ni, helaia security han awm a ngaihna lai chhan leh hemi helai vel street food englo velah hian enge ni, helaia han awm a ngaihna lai vel leh i han awm deuh berna chhan lai vela kha hmanhmawh lo kha min han sawisak la. Umm, nia, hei helai hmunah hian tihian zan lamah hian nuho pawl hian sat chi hrang hrang ei tur te tian an han siam a, tin hei a kan duty chhan berah chuanin henglai vela zu rui hawk lakbuaina siam ang chi te leh a Eitur man pe lo a han ruh tlan bo pui tum mai ang chi te leh heng lai lirthei dah dan chung chang vel heng ti fel tura duty hi kan ni deuh ber a. Tin hei a nghak tu te hmeichhia a awm nem zawk kan tih te an ni a, tin a zu ruihawk lak hi tun lai ah kan tam em em a heng heng lai customer Customer leh customer vekah te pawh inchhaihnawmnahna ang chi te khatiang te kha thleng thei nia. Chung ven him hna thawk tur leh henglai lirthei inremfel ni nuai nuai lo a felfai taka dah tura helai hmuna duty a rawih hi ka ne. A va han tha em ve aw ni e, hei zanah traffic te police lampang te an lo awm tawh si lo va, Huangtau tau leh Ngampa pa khan motor site dan chungchangah pawh an duhna hmun hmunah an han dah ang a. Tin, a mipui an thu hmun vek thei lo tih ang mai khanin, umm, eng nge ni, Rui, Phur, hmeichhe awm nem zawk te an nih hlawm avangin a thu hi tlangpuiin a, heti ang velah han ven kha an ngai hle dawn mai. Chumi boruak hriat chuan in han awm hi chu anni pawh hian thlai hi a muang viau ve lo maw? Umm, a thlamuan, an thla muang aniang anmahni pawh hian A hetia in han awm hi chu kan awm hi nuam veng veng e an ti ve fo mai. Khai a duty satliam mai ni lovin rawngbawlna a nih zawk mah chu a kan ti teh ang chuvang chuan nang pawh helai hmuna phur tak leh rawngbawlna a ni tih hria hun hlim tak leh hun tha tak hmang zela duty na hun nei turin duhsakna kan hlan chin inkawmna hun tha min pek avangin hnenah lawm thu kan sawi aw. Aw kei pawh ka lawm e.

Awle, hei an thutna bulah hian thu chho a, ka bula mi hi Pi Zothani a ni a, Venglai Street Food Association-a an president a ni a, anni hi-- A phurphur leh a hman remchang apiang han thu chhuak ngawt hi an ni lo a, inkaihhruaina fel tak leh security te nei thlap a, eng nge ni, dan leh duh te nei thlap a helai hmunah hian mipui rawngbâwl an ni tih hi kan hriat a ṭhain ka hria. I Zothan, khawngaih inkhat te i buai chung chung han zawhna te kha kan siam anga min chhan phah thei chuan in Paula hi engtik kuma din nge in nih? Helai street food association tih hi engtik aṭanga in ṭan nge in nih? Ahh a street food tak hi chu a awmna kan tihna hi a rei tawh ta maw? Maroh chu association ang taka kan tih hi chu kum hnih ang vel a niang. Ehh
helai hmuna in la thu char char tihna a mi? Ahh tunhma chuan thana chhak ah khian kan thu thin a maw? Chuan helai hian kan thu leh a chuan kan khawtlang hruai tu te. In a fel zawk kan ti avangin tennis court ah te kan han thu a. Mahse tennis court a kan han thut khan hei enge chung leh bang nei lo na nana chu khuate lo nawm loh hian keini tan tih ngaihna lo awm si lo a. Tihian helai hul bawk hi a kan han bel leh an mahni mizo fek te kan han dil a an lo fel em em a tihian an mahni phalna thlap in helai hian tian kan thu. a nih leh nangmahni association bikah hian members engzat nge a awm?
Sawm vel chauh kan ni e. Zenah hian in thu chhuak kim vek lo deuh tih a ni maw? Kim vek lo deuh aw. Ee aw.
A nih leh a, dar engzat atanga tanin leh dar engzat thleng vel nge thu in nih tin zan awl te in nei em tih lai velah kha. Aa.
Dar nga atanga zan dar sawm pahnih hi ni deuh ber a, a kan lakloh chuan dar khat pawh kan thleng fo maw. Chuan awl zan chu awm lo e, ruah eng ang pawn sur se kan awl ngai lo.
Helai hi sumdawnna mai ringawt ni lovin kan lo hmuh dan leh kan lo hriat danah chuan rawngbawla chi khat han ti teh hluai ta ila a ni thei hialin ka hria. Aizawl lam atanga lunglei lo pan lo haw te leh lunglei pal tlanga chhim lam zawk Lawngtlai, Saiha, Chawngte, Tlabung kan eti te zan ri tak taka tlan te Riltram inhnang fakna hian tain ei tur thar lam diai mai in lo chhawp chhuak hi a ropui kan tiin a changkang hmasawn a chi khat a ni hle hian kan hria a lawmawm Kan ti viau va a ni le in street food ah hian enge item hi in in ang deuh put mai nge ni chi hrang hrang hi in call deuh nge in nei ang a in call ang kha a tlangpui khan in min an hrilh deuh thuak thuak te a khawngaih in a tam zawk hi chu in ang deuh put a mah se a then hi chu in ang lem lo te pawh a awm a maw ar bawp te chicken lollipop a thla maw te a awm ti. Hi enge a pheng ang, a hlai ang tawp ten leh hei hetianga ka siam ang te hian kan siam a, bawngsa, arsa, arkaw chhung lampang te pawh a ril thlengin kan nei vek ta, chuan arke te, sauces ah hianin a chi hrang hrang India leh Burma te chuan. Frozen hei momo tih ang vel te a then chuan in chhang te pawh an nei tho ta hei zan in in lo kal hian item hi kan lo nei kim lo khawp mai a. Coffee te pawh.
Aw coffee te thingpui pangai te a awm vek ta hei a hma chuan in chaw te pawh awm ta
chuan in tun zan in ah tak hian kan thian nu pakhat pawh hi a rawn kal lo a hei i chawhmeh lampang chi maw. Bai leh enge engti nge kan tih ang chawhmeh chi hrang hrang a ni mai ang chu a zuar thin bawk ta. Hei mahni a awm khaw khaw dang atanga helai sorkar hnathawk rawn awm mahni a awm ei rawngbawl hman lo tan phei chuanin khatiang siam salei tawp kha. Tur kha awm ve reng helai ah hian maw? A lasi thleng in a awm a nih chu secret kuva thleng in. Aw nia.
A kim khawp mai helai hian a chin a an ho tu nu Pizo Thanin a sawi ang khan in zan dar khat te pawh an thleng thin a. A chin a kan sawi ang khan in Paul ho zan a han hna tlang ang chi te leh committee nikhua leh hla zir han tih vel ah te pawh hian helai hmun ah hian tharlam diai in coffee te, leh ar bawp kan han tih ang te leh chhang aah man tlawm zawk ang te leh eng emaw chi hrang hrang kha aah kan hmuh lai ngeiin an han kang lum leh a, an han siam thar leh a tiang chuan fresh takin eitur hi helai hmunah hian an chhawp chhuak a ni tih hi hre ta ila. Tin, he channel lo thlirtu te pawh hian helai zin vei vak te pawhin zanah darkhat hma lamah helai lunglei khawpui kan paltlang dawn a nih chuan, Han chawlhah dam ila helai hmunah hian thar lam takin chawlhah dam pahin lasi leh dawi kan han tih te, cigarette, kuhva, thingpui, coffee ka tih anghian chhang chi hrang hrang te nen sa lampang duh ten a awm thei a, sea food kan han tih lui lam sa chauh ai tan te pawhin a awm vek a ni tih te kha Hretha ila a thain ka hria. Tichuan a tawp nan. Helai hmunah hian enge a ni security te nei thlapin in lo awm niin kan hria. Inrel bawl dan hi fuh viain ka hria. Members te hi entir nan lo luh duh ta se la entir nan a hei a hmun te hianin a zo lutuk tawh lo nge ni? Helai members te hi in khar deuh tawh em? Ka ti vel khan a duh duh kha rawn ti ve ngawt theih a ni lo em? Hemi pawl hriat hi lo na in chuan entir nan chak lam ah in ka thu ve ang han tih ngawt theih pawh kha a ni chiah lo vang a. Aw ni chuang lo e. Tin a bakah kan VC te hianin. Veng chhung mi ang chin lo kha chu an rem ti lo ve bawk a maw? Veng lai mi leh sa ang tan chauh ang a tih a nih vang hian duh duh a thut theih chu ni lo e aw. In inrel bawl dan fel ka tih deuh lei mai lai chu hmeichhe awm nem zawk te leh nu te in ni deuh fur tawh a helai hmun ah. Zu rui hawk lak te leh tlangval eng emaw a mipui kan thu hmun vek lo va, thil ruk tum hrim hrim te pawh hi awm ve theih in a, chutiang kar ah chuan security te nen fel fai tak a thla muang tak mai in an thu a, chu inchhung te pawh hi an thla muang hian ka ring a, in fel fai tak zet a inrel bawl dan tih kha kan sawi duh a, a hei in hun a tight viau in ka hria customer te pawh kan hnawh kian sak la tuk ang cheu tih a hlawm a, hun hlim tak leh tluang tak leh hlawk tak a kal zel tur in Hei in rawngbawlna hi chhunzawm zel turin duhsakna kan hlan cheu aw. Awle, keini pawh kan lawm e.